سڵاوتان لێبێ من ناو محەممەدە لە سنتەی ڕایشکاری کۆچ خولێکتان بۆ بازەکەین چۆن سیڤی باش بنووسی چۆن بۆ هەلی کار بگەڕی پرسیارێکم هەیە ئەمەی ئێوە جوابم بنەوە چێ ئەزانی سیڤی چییە و پێم بڵێن لە سیڤیا بێ چی بنووسین سیڤیت بەڵێ بەڵێ باشە چیتر دەست خۆش بە چیتر بەڵێ بەڵێ بەڵێ باشە زۆر باش بۆچی بەکارێت بەعام سی ڤی. زۆر باشە چیتر من دڵنیام زۆر بەتانەزان بەزە حەزەکەم بیرمان خەنەوە بەڵێ. زۆر زۆر باشە دەستان خۆش بێت بە ئام بابین باسیەوە بکەین ئێمە من زۆر جار ئاوا دەست پێەکەم کە تۆ ئەچی بۆ شوێنێ دائریە لە سەیتەرە شوێنێ ئێمە جنسیەمان پێ تەسکەرە لە تەسکەر کۆمەڵە معلوماتی تیا بۆچی بەکارێ بۆ ئاسانکن و ڕایکردنی ئیشەکانت بەڵام لە مەسەلی ئیش و کارا تۆ پێویستە بۆ یەکە سیڤی دەبێت سیڤی وەکو ناسنامە وایە ناسنامەی تۆ بۆ هەلی کار سیڤی بۆچی باشە بۆ دووشت باشە یەکەم دۆزینەوەی هەلی کار دوم بۆ زەمالەی خوێندن ئەوانی کانێ بچنە دەرەوە نازام ئەزانیانە یەکەم شت دای سیڤتان لەکە سیڤێکی باشە بێ دروستکەی زۆر لە ئێمە سیڤمان هەیە ئێمە دروستمان کرد بە خۆمان ئەڵین ئەمە سیڤێکی زۆر باشە بەڵام سێرگی کۆمەڵێک هەڵی باو هەیە لە سیڤە کە ئێمە لەوانەیە درکی پێنەکەین ئەمڕۆ ئیشەڵا باسی ئەوەکەین بە شێوەیەکی گشتی سیV ئەبێ چی تیاابوتمان سیV بۆچی ئەبێ بۆ تەقدیمکردنی ئیشە زائیدەن بۆ زەمالەی خوێندن کە تۆ تەقدیمەکەی بۆ دەرەوەی وڵات لە سیڤی ئەبێت چی هەبێ سیڤی هەر وەکو ئاشکرایە ناوی خۆت زانیاری خۆت دو پرۆفایلی کەسی دوای نمونی سیڤیشتان پیششانێن بە جوانی بە زەمە ئاوا بە کوردیە سێریکەن دوایەوە ئاستی خوێندن تا چەندت خوێندووە ساڵی چەند تاوت کردووە چی شوێنێکە تاو کردووە چوارم زمانەکانی تایە چەند زمان ئەزانی ئینگلیزیە بڵین کوردینە ئینگلیزی عربی کوردیش ئەنووسی کە بە ئینگلیزی نووسێنسی نیتڤ یعنی زمانی خۆمە ئینگلیزی چەنی ئەتوانی قسەی پێ بکەیت چەنی ئەتوانی بنووسی و عربی چەنی ئەتوانی قسەی پێ بکەیت چەنی ئەتوانی بنووسی لە سیڤەوە باشە بە تایبەتی لە زمانەکان وەکو خۆی بینوسی ناکرێت تۆ بڵێ ئینگلیزیەکی زۆر زۆر باش یا عربیی زۆر باش زانم بانی دووبانی کە وەرگیرای سیرەکەی تۆ ئەو تواناونیە گفتوگۆ بە زمانەکەکەی لە سیڤیە زۆر باشە کە وەکو خۆی چەند زمان ئەزانی چۆن ئەیزانی ئاواهی بیرنووسی یعنی ناکرێ ئینگلیزی بنووسی پێرفێکتم عربی ئەگەر ئەگەر زۆر مەزبوط نەبی دوای ئەوە ئەزمون و مێژووی کارکردن وەکو باستان کرد چەند ساڵ ئیشت کردووە لە هەر شوێنێ ئەنووسی ساڵی ئەوەنە لە کۆمپانیای فلان ئیشم کرد بەسەلم بۆ ماوەی دو ساڵ ئیشەکان چێ وردەیە لەسەر وردە کارێک لەسەر ئیشەکانە نووسی پوختەیەک دوای ئەوە یەکشە زۆر میمە نازانم لێرە ئێوە ئیشی خۆبەخشیتان کردووە یان نە بەڵام لە سیڤە زۆر جار خەڵک سیڤی دروست دەکە ئیشی خۆبەخشیەکان نانووسێن ئیشی خۆبەخشی ئەوەی لە کاتی لافاوە لە کاتی بارانە بوو مەلەرزەیە کاتی ئاوارەکانە ئەچی یارمەتی کۆمەڵی ڕێکخراوەی بە خۆبەخشی ئیشەکەی لەوانەیە لێرە زۆر جار چالاکیەوە بێ هەندێک لە ئێوە ڕۆشتبێ بەشداری کردێ ئیشی خۆبەخشی زۆر مهمە بینوسی لە چەند شوێن ئیشتکەوە ساڵی چەند بۆ چەند ئیشەکەچی بۆ پوختەیەکی لەسەر نووسی کارامەیەکانمە بەسمان چێ لێرە مەهارێ سکیڵە لە سیڤیا یعنی ئەمە مەجالیتیانە ئەبێ مەهارەکانێ چێ دوای باسی ئەەکەین کە سێ چوارێکمان هەیە

ئەمە پێویستە لە سیڤیا بنووسێ هەشتم خولی ڕاهێنان چەند خولت وەرگتووە زۆر میمە کە خولەکان بنووسی مەسەن خولێکم وەرگتۆ لە کۆمپیوتەرا لە بەرنامی ئەوە ساڵی ئەوەنە بۆ ئەوەنە ساڵ زۆر میمە بینوسی لەگەڵ ئەو خولی کە وەرت گرتووە یعنی ئەگەر لە هەر شوێنی هەر خولێکت وەرگتووە زۆر زەرورە کە تۆ ئەم خولە بیکەیتە سیبێ هەندێک شوێن داوای شادەکەشت لێەکە ئەڵێ شادەکەش بنێرە لەگەڵیا ئاخر شت ڕیفرێنسە ئەتوان پێم بڵێن ڕیفرێنس چییە یان بە کوردیەکە لە سەرچاوەکان ئەتوان پێم بڵێن ئەمە لانی تازە بێ بۆ هەنێکتان ئەم ڕیفرێنسە مە بەسمان چییە لێرە لە سیڤیا باش ئێستا سیڤی کە تۆ دروست دەکەیت تاوانەوە خۆی زۆر بەسیتە کە سیڤی دروست دەکەیت ئەگەر لە شوێنی وەربگیریت ئەو ئەو کۆمپانیای کە وەرگیراوی لی بۆی تەچیت کاتۆ کە تۆ کەسێکی بۆ ئیشە ئەبی چیەکە تەلەفونەکە بۆ خاونکارەکەی پێشترت کاتە ریفرنس چییە تۆ ڕقەمی مەسان لە سێ کۆمپانیا ئیشت کردووە ڕقەمی دوان لەو کۆمپانیانە دوو مدیری خۆت کە مدیرت بووە ئەینوسی لەگەڵ ئیمێڵە ئەیخیتە ناو ئەم سیڤەوە بۆ کە تۆ وەرگیرایت ئەو کەسە نازانێ باگراوندی تۆ چیە سەد لە سەد چی ئەکات تەلەفونەکە بۆ ئەم ریفرنس ئەم مدیری تۆ دادناوە مەسەن کۆمەڵە پرسیاری لەکەم کەسە کەسێکی چۆنە لە ڕووی کۆمەڵێشتەوە کەواتە لە سیڤیا ئەمەی کەلاوانێ تازە بێ بەلاتانەوە ئەم ریفرنسە زۆر میمە هەندێک کەس کە سیڤی دروست دەکات ناینووسە ئەنووسێ بەردەستە کاتێک کەپتانێ

تایبەتمەندی سیڤی باش سیڤی کە تۆ دروستەکە من بیرمە تازە تەخەرجم کرده بوو بیست بووم سیڤی ئاوا شتێکم دروست کرده بوو بۆ هەر کۆمپانیایەک ئەمنار جوابیان نەیامە من وامەزانی شانسم نیە بەس لە ڕاستیە پیشانی کەسێکە ماوتی ئەم سیڤ غەڵت دروست کراوە مەسەن شێوازی هەر لە نووسینی هەر لە فۆنتەکەی هەم لە دیزایانی هەمووی دەوری هەیە ئێستا باسی سیV ئەەکەین سیV پێویستە چۆن بێت سیV کە دروست دەکەی سەر هەندێک شێوە شتامشانین کە ئەمانە ستانداردی سیڤین ئەبێ بە شێوەیەکی مەزبوط و ڕێکوپێک بینوسی پرۆفایل پرۆفایلی کەسی دروست دەکەی پرۆفایلی کەسی مەبەسمان چێ لە سیڤە کورتێ لەسەر ژیانی خۆ دوو دەڕاستێ دێڕ کەسێکی وا شارەزام لەو بوارەیە ئەو ئەو ئەو مەهارەی کە هەتا لە پرۆفایلی کەسیایی نووسی ئێستا بە ئینگلیزیەکەی پیشانتانێم ئێستا سیڤی ستاندارد ئەڵێ نابێت لە دوو پەڕ زیاتر بێ هەندێک کەسێ ئیشی زۆر کردووە حوت پەڕهشت پەڕ نۆ پەڕ ستاندارد ئەڵێ دوو پەڕە ئەگەر ئەکرێ کورتی کەیتەوە بۆ دوو پەڕە ئەوەشی ئیشی کەم کردو یعنی زۆر ئاسایە کە دوو پەڕ بێ ستانداردی ئێستاڵێ دوو پەڕە

یان سیڤیەکە ئەگۆڕن یان تەقدیمی ئیشتان نەکردووە جارێک ئەبێت تۆ خۆت چۆنت کردووە دوو سیڤی تێ بەڵێ بەپێی ئیشەکە ئەی گۆڕی زۆر باشە چونکە سیڤی ناکرێت تۆزێ قورسە یاینکە ئاڵی ئەح سیڤیش کە دروستکەمە سە پێتانەڵم کۆمەڵێ فێڵی تیا لە سیڤە کە وای لەکی تەقدیمی ئەو شوێنە ئەەکەی پی ئەڵێن پرۆسی شۆرلیست ئەوەیە کە تۆ بانگەکرد بۆم قابلە لە ناو سەد سیڤیا ئەکرێ کە سیڤەکەی تۆ یەکێ بە لە سیڤێ باشەکان بۆ نمونە ئان دە سیڤی هەڵبژێن ئەکری تۆ یەکێ بە لە باشەکان سە باسی ئەواکەین چۆن لێرە ئەڵێ بەکارهێنانی وشەی کاریگەر وشەی کاریگەر مەبەستی چییە تۆ لێرە تەقدیمی ئیشێگەکەی با بڵین ئەتوانین نمونە ئیشەکەم پێ بڵێن بێ زەحمت هەر ئیشێ بێک با نمونونەکە لەسەرەوە بێنمەوە هەر ئیشەکەم پێ بڵم بڵێ دەم خۆش گرافیک دیزین تۆ تەقدیمی ئیشی گرافیک دیزینەکەی تۆ لێرە زۆر میمە ئەو سیڤێ وای لەکەی من جا زۆر جارواڵم کە بۆنی گرافیک دیزایانی لێبێ یعنی ئەم سیڤێ ناکرێت تۆ سیڤی جۆکە بێ وای لێ بکەی بەچی تۆ کە تەقدیمی گرافیک دیزایینەکەی خیبرەیەکە دێ تر بزانە لە فۆتۆشۆپە لە دیزایینە لاانێ سەد لە سەد لە گرافیک دیزایینانەوە بێ بەس لە دیزایینە هەتە ئەم سیڤێ وای لێەکەی کە بۆنی ئەوەی لێبێ لە کاتێک کە تەقدیمی ئیشەکەیت ئەو شوێنەی کە ئیشەکەی بڵاو کردو تۆ ئەڵێ کەسێکمانەیە بۆ گرافیک دیزاین بەم مواسەفاتانە تۆ چیەکەی لەو سیڤی خۆت ئەم مواسەفاتانە یعنی خیتە سیڤەکەی خۆتۆ نەک با بڵین فێڵی لێ ئەەکەی نە ئەو گرافیک دیزانانی بەس تۆ ئیشی دیزانت کردووە یەی تایتلەکەیەکی بە گرافیک دیزین ئەوەی کە لە ئەو داوای کردووە یی ئیهێنی ئەکیتە ناو سیڤەکەی خۆتۆ بۆ ئەم کەسە کە یەتە سەر ئەوی سیڤی جیاکاتەوە کە سیرەکە بۆن من لە ڕۆژێکە لاوانێ سە سیڤی بۆ بێ ئێ ئەو خۆ مەجالیە داینشە پەڕەپە دانە بە دانە بیخوێنتون ئەگەڕێ بە دوای وشەکەیە ئێستا زۆر جار بە شێوی ئەلکترۆنیە کرێ مەسن ئەگەڕێ بۆ کەریمی گرافیک دیزین بە ئەی ئای ئەڵێ بە سیستەمی کۆمپیوتەر ئەڵێ بگەڕێ بۆم چەند کەس نووسەتی گرافیک دیزین تۆ کە چووی ئیشەکە و لە معلوماتە لە ئیشەکە ئەوە وەرگرت و خستە سیڤی خۆتەوە ئۆتۆماتیکی ئۆتۆماتی سیستەمەکە تۆ خاتە ناو ئەو کەسانی کە باڵین شۆرلیست دەکرێن بەس زۆر مهیمە تایتڵی ئەو ئیشەی ئەو لەگەڵ ئەوی خۆتا یەکی بکەی بەسەن تۆ ئیشی زراعیت کردو کۆمپانیا گەڵ پێویستان بە سەرپەرشتیاری زراعیە تۆیی لەو کاتیاڵی من سەرپەرشتیای زراعیم کردو بەم ئیشانە خۆت ئەبێ ئیشەکەت کردبێ ئیشەکەت کردووە بەڵام ئەیهێنی لەوەی داواکارەکانی ئەو خیتە ناو سیڤەکەتەوە نازم وازە فکرەکە گەیشت ئەمە ئەگەر بە ئەلکترۆنی بکرێت ئۆتۆماتی تۆ شۆلیسەکەی بەوەش نەبێ ئەم کەسی کە سیڤەکە جیاکاتەوە کە سیرەکە بزە بدە و ئەوەیە کە بە دوایە ئەگەڕێ بەس تۆ ئەبێ خیبرێت هەبێ و ئەبێ و ئیشت کردبێ زمانێکی سادە هیچ پێویست ناکە بەسن لە سیڤیا شتی زۆر قرس بەکاربین چکاو کەسی خوێنتە خۆ لەوانەیە باڵین ئەگەر بە ئینگلیزی تەقدیم بی خۆ لەوانەیە ئینگلیزی ئەو کەسە زۆر زۆر ئەوە نەبێ پێویست ناکە زۆر قورس بێ پێویستە بەسیت بێ بۆ- بێنە بەرچای خۆ و ئەو کەسی کە شۆرلیست ئەکا با بڵێنەوەی کە سیڤی جیاکات و پێڵێن HR یان بەشی ئیدارە ئەمە لە ڕۆژانە سیڤی زۆری بێ خۆ ناکرێ یەکەیەکە دانیشێ ئەلف ئەی تو زێت هەمووی بخوێنێتەوە نە بەعام سەی تایتڵەکەکە ئەبێ زمانێکی سادە بێ شتێکی بەسیت بێ ئەو کەسی خوێن توی قناعی پێ بکە نابێ هەڵی ڕێزمانی تێ جارێکگەر بە ئینگلیزی دروستیەکەنیان بە عربی بڕۆ ناکەم بە عربی کرا بڵین بە کوردی و ئینگلیزی ناکرێ هەڵی ڕێزمانی تابێ چکامەکو نازنام و تەسکەری توێت تۆ تەسەور کەم سیڤی ئەنێری کابرا سێرەکە تۆ ئینگلیزیەکی باڵی غەڵت نووسیتە ئەمە خۆی لەخوا کێشەیە ئیسەلمێنێک کە تۆ مەسەن هەم زمان ئینگلیزیت باش نیە هەم سیڤەکەت زۆر باش نییە

سیڤی ئەها لێرە ئەڵێ با زۆر دوور و درێژ نەبێ ئەمە بە عام ئەڵێ چی فۆرمات و دیزانی ناڕوون نەبێ شتێکی سادێسە شتی سادتان پیشانێم زانیاری زۆر مەنووسە معلوماتی زۆر تۆ کە لە کۆل ئیشی دیزاینت کردووە سێ چوار خاڵە نووسی تر ئەو کەسە کە خۆی پێویستی بە دیزاینەرە ئەزانی کە تۆ لە ئیشی دیزاینا ئیشت کردووە پێویست ناکە بێ من ئەوەنەم کردو ئەوم دروست کرد و پەڕێکی لەسەر بنووسی پێویستە کورد بێ سیڤی ئێستا وکووتمان ئەبێ دوو پەڕە بێ ئێستا سیڤتان پیشانێم ئێستا پرسیارێک لە ئێوەکەم ئەمە نمونەی سیڤە دیار لێتانەوە نییە ئەمە نمونەی سیڤە دروست کرا مەسەن ئەمە هەریەک و بە شێوازێم سیڤی دروست کرا ئێستا توان پێم بڵێن بەڕی ئێوە ئەم سیڤیانە بەڕی ئێوە کامی باشە و کامی خراپە ئاوا باڕی چۆنە بە سەیری بکەن ئیتر کە پێش مەڵن ئەمە باشە خراپ لە نەبرەوە بڵێ دەستخۆش دەستخۆش دەستخۆش چیتر چیتر ئەمە نمونەی سیڤ ئەوەی هەیبێتی ئەگەلەوە بڵێ ئەوە ڕسمی خۆیم بیرم چوو باسی شتەکەم بەس دوای باسەکەم دەستخۆش ئەوە تۆڵی ئەو باش بەڵێ تۆش هەمان ڕایدێ ئەو باشە ئەوانێکی خراپن بەڵێ ئەو باشترین بەڵێ باشە ئەتوانی پێ بڵێ بەڵێ بەڵێ دەست خۆش باشە قسەمانە بێ لەسەرەوە دەست خۆش بێ بەڵێ دەستان خۆش بێ من بیرم چوو باسیەکەم ئێستا ستانداردی با بڵین عالمی ستاندارد ئەڵێ ڕسمی با لەگەڵ نەبێ سیبی هەنێ پۆستی لاوانی داوای کە هەندێ پۆست دەڵێ با ڕسمی لەگەڵ بێ بە ستاندار دەڵێ ڕسمی لەگەڵ نەبێ ئەڵێ ئەگەر هەر دادنا دادنا ئەڵێ با ڕسمی بە وەکو ڕسمی مەعاملە من لە دووسێ پێشانگە بەشداریمان کرد خەڵک سیڤەکەی ئێناسەیمانە کرد هەبوو ڕسمی گرتبوو مەسان ڕسمی هەمووی دەرچوو بوو هەبوو لە پشتوی دار و درەخت و سەوزای بوو ستاندارد ئەڵێ سیڤی با ڕسمی لەگەڵ نەبێ بۆ با هەر بیکی بیخینە ئەو شێوازە ئەو کەسی سیڤی جیاکاتەوە ئەگەر کچ بێ ڕسمی کچەکە ئەبینێ ئەم کچەی بەدڵ نییە سێری تەفاسیلی ناکە بڵێمە خیبرەی هێوچیە هەر لە خۆشەوە لیستی ناکە بۆ ئەم کەسە ڕۆژانە سیڤێکی زۆرێتە بەردەستی کوڕیش بێ بەعکسەوە لەبەرەوە ئەڵێ با لەسەر کەفا ئەبێ یعنی سیڤی هەڵبژانی لەسەر معلومات بێ نەک تەرکیز بخرێتە سەر ڕسمەکە یعنی تەرکیز با لەسەر ڕسم نەبێت لەبەرەوە ئەمە خۆی لە خۆیا سیڤێکی باش نییە لەبەی ڕسمی لەسرە ئەم سیڤێک کەستان قسەتان لەسەر نەکرد ئەمە هەر زۆر بێکەڵکە سی ڕەنگەکەیکە ئێمە ئەڵین سیڤی پێویستە سادە بنووسێ سری هەر ئەم ڕەنگە ئێستا خۆتان ئاسان کەس قسی لە سەرەکە تااقەتیشتان نییە سری بکەن ئەم سیڤەکە لە سیڤە باشەکان ئەمە سادەیە گە سم سیڤ بکەن زۆر بە سادەی دروستکراوە کۆنتاکت معلوماتی خۆی پرۆفایلی کەسی کەوتمان دوو سێ دێڕ لەسەر خۆت و ئەو خیبرانی کاتە دوو بۆ سێ دێڕ ئەجوکیشنی خوێندنی کەی چی خوێندووە ئەها سکیڵ وتمان مەهارەکانی زائیدەن خیبرەی ئیشەکەی ها یەک و دوو سێ باسی کردووە ئەمە چونکە خۆی ئینگلیزیە زمانی نەنووسیە بەڵام زمانی شیتایە زائیدەن ریفرێنسەکەش کەوتمان ئەمە یەکێکە لەو نمونەی سیڤی باشکان من سیڤیم لایە بەس دوایی بزانام نایە بە داتا شۆکە ئەمەی ناوەڕاست شێوازێکی سادە یعنی ئەکری هەر فول سپی بێ ئەکری شتێکی سادە بێ مهمێ معلوماتەکانی مەزبوط بێ درێژە نەدرێ بە معلوماتی عادەتەن خاوەنکارە و کەسی کە ساحیبی مەسلحەتە مەسە من کۆمپانیام من بە دوای چی ئاگەڕم کەسێک ئەگەر بێ هەڵی بژێرم بۆ ئیشەکەی خۆم بزانام ئەو کەسە توانێت چیم بۆ بکە

بە ئینگلیزی ئەڵێم لەگەڵ کوردیە ئەمە کۆمینیکەیشن پەیوەندیکردنە بتوانین بزانین چۆن لەگەڵ خەڵکە پەیوەندیەکەی قسەکەی گفتوگۆکەی ئەمە زۆر مە لە سیڤیا بینوسی دووەم چارەسەرکردنی کێشەیە پرۆبلم سۆڤین تۆ کە ئیشە کرد خەڵکی لەگەڵە زۆرجا تووشی کێشە ئەبی چۆن ئەتوانین چارەسەریکەی فە ئەمە زۆر میمە ئێوە لە سیڤەکە بینوسن سێم کارکردن بە گروپ تۆ کە ئیشەکەی تەعاان گروپی لەگەڵە ئەوە نیە لە ژوورەکە دانیشی دایمەن دوو بۆ سێ کەس لەگەڵە چۆن بتوانین بە تیم ئیشکەیت و بەبێ کەمترین کێشە ئەمە زۆر میمە لە سیڤنوسی چوارم خۆ گونجاندنە زۆر جارێمە ئیشەکەین مەسەن زمانی ترمان هاو زمانی خۆمانەیە بەڵێ بەڵام سێرەکی عەربمان لەگەڵە با بڵێن ئینگلیزمانەگەڵ زۆر جا خەڵکی تر لەگەڵە چۆن خۆ دەگونجێنی زۆر جایش هەیە لە دینەکەی جیاوازە هەیە لە منتیقەیەکی ترەوە هاتووە چۆن بتوانین خۆمان بگونجین کاتە ئەم چوار خاڵە لە سیڤە زۆر مهمە کە بینوسی ئەمە لە سکیلەکان ئەم چوارە ئەنووسی ئەگەر خۆشی هی تر دەبێ ئەتوانی بینوسی مەسانم هوەری قسەکردن باشە هوەریۆن باشە هوەری وەڵامدانەوەم باشە ئەتوانی ئەوش بنووسی سەیری کە ئەم قسێکی زۆر ینی بەلای ئێمە و ئەمە زۆر میماڵە لە بیری بێ سیڤەکەت پاسپۆرتی توێ ینی سیڤی بەڕاستی ئەبێ احتیمامی پێبن تۆگەر سیڤەکی باشە نەبێ چەنێ خیبرەت هەبێ ئەگەر نەی خیتە ناو سیڤەکە بە جوانی شانسی ئەوەت کەمترە کە تۆ بام کری بۆم قابل و بۆ ئیش ئەڵێ وشەی دروست هەڵبژێرە ورد بە و ڕاستگۆ بە یعنی سیڤیشتی زیایە مەنووسە من کابراەک هەموو جارێ باسی ئەوە ئەەکەم لە سیڤەکەی نووسی بوو هیوایەتم مەلەوانیە کەچی لە کاتی لافا بە مدیرەکەڵەوەڵا ئەمڕۆ نایەمەوە لە بەرەی بارانە مدیرەکەشی ڕسمی مەلەکەی بۆ نێرێ هی تۆ نەوت بوو لە سیڤەکەدا من مەلەوانێکی باشم جا ئەمە نمونەیەکی بەسیتە زۆر جا لە سیڤیان کابراڵە زمانی ئەوە ئەزانم سەگی بانگەکرێ

بۆنی ئەو ئیشەی لێبێ یاک تۆسی شتەکە زۆر ئاسانە سیڤی دروستەکەی بە پێی داواکاری ئەو یعنی بێنە بەر چای خۆت بە ئاسانی تۆ شۆر لیست دەکرێت دو باسی ئەتەکێتی با من باسی کەم تاویێت ئێستا لە ئێوە کەسێ بۆ ئیش بگەڕێ پێم بڵێن کە بۆ ئیش دەگەڕێن بۆ چ ئیشێکە گەڕێنیان چۆن ئەگەڕن یا مەسەن ئەم شەو

ماقول نیە بۆ ئیشی دکتۆری بگەڕێم یا ئیشی محاسیبی من لە مارکێتە ئیشم کرد ئەگەڕێم بۆ ئیشی مارکێتینگ وان نیە یان لە دوکانەکە ئیشم کردو ئەگەڕم بۆ ئیشی مەسەی کە ڕەتی بە مارکێتن و مەبیعات و فرۆشتنەوە هەبێ کاتە یەکەم شڵ ئامانجەکە و دیاریکە بزانە بۆ چیەگەڕی بۆی بۆی زۆر سەری شنێشم ناکرێت بۆ هەموو ئیشە تەقدیم بکەین چکە شۆلیز ناکری جواب نادریتەوە هیچ یان بڕۆم یان جوابت نایەنەوە لەبەرەوە یەکەم ئامانج دیاریکە سیV ها وتمان سیVەکە بەردەوام ئەبدەیتی کەنەوە بە پێی ئیشەکە یعنی ئەم دوو سێشتە خواوە سێ دێ بۆتان با بیرتان نەچێت و سیV جۆکەر یعنی با هیلاک بم تێەوەی باک سیVمان نەبێ با بە پێی ئیش سیV دروستکەین کە زۆر ئاسانە ئاڵێ نوێکردنەوەی بەردەوام ئامادەکردنی بە پێ و کاری بۆت پێشکەش کردووە پرسیارێکی تر ئێوە بۆ ئیش ئەگەڕێن لە کوێ بۆ ئیش دەگەڕێن ئەتوان جوابی ئەوم بنەوە لە ئەتەنێت ئەگەڕێن یان لە دەرەوە ئەگەڕێن لە چ شوێنێ ئەگەڕن بۆ ئیش ئەوەی کە ئەگەڕێ بۆ ئیش هەر ناشگەڕی بۆ ئیش هەر پێم بڵێ شتێکم پێ بڵە ئەفوبا من بڵێ هەردووکی ئەتوان یەک دوو وبسایتم پێ بڵی کە هەلی کاریتە

ئێوە زۆر باش یعنی پرسیارەکەم ئەوەیە کە ئێوە تۆ بۆ هەلی کارە گەڕی خۆت بەس لە ناو پێنج جوێن ئاگەڕیوانە ناگەڕی بۆ شوێنی تر ئەگەڕی بۆ شوێنی تر زۆر باشە بەعامیانی ئێستا لە بری ئیش لە شارەکان کەم بۆ تۆ ئێستا خەڵگە گەڕێ بڕواکەن مەسەن ناو سلێمانی خەڵگەی لە هەولێرەوە تۆ لە ناو هەولێریش خەڵگەیەکە لەم شارانەوە بۆی ڕۆشتووە زۆر میمەکە بۆ ئیشە گەڕێن ینی بەزە شارکی خۆتانە نەگەڕێن من خۆ مەسم چەند سا لە دەروی سلێمانی شم کردووە گەڕاوم ئەگەڕێن زۆر میمە کە بگەڕیت ئەو سایتانەی کە ئێمە بەکاری ئێنین بۆ ئیش شتێک هەیە پێڵن لینکی تێ نازام کێ معلوماتی هەیە لەسەری معلومات دێ دەست خۆش زۆر باشە لینکتن ئەوەی کە ئەزانێ شێوازی ڕووکاری وەکو فەیسبوک وایە بەڵام لە ئێستاە زۆرترین هەلی کار لە بڵاو بێتەوە بە تایبەتی ئەوی کە منی بینم زمانی ئینگلیزی بەڵام زمانەکانی تریشی تێ لینکتن یعنی من پێشنیاریەوەتان بۆکەم کە

من کە ئەکاونتی لینکدینم هەبوو ئیشێک لە منەظەمەکەی من بڵاوە کرێتەوە منیم لەو لینکدینەی خۆم بڵاویەکەم و کە بڵاو کرێت تۆی بینی تۆ لای کێکەکەی ئەو لەگەڵ تو عرفقی ژەی بینە ئەیش لای کێکەکە زۆرترین هەلی کار هەم بڵاو ئەکرێت و هەم خەڵک زیاتری بینێ فەیچێکە لەو پلتفۆرمانی کە ئێستا زۆرترین هەلی کاری تیا بڵاوکرێتەوە ینی من پێشنیارەوەتان بۆکەم جا ئەمە ئەوانی کە بڵاوکرێت یا مەسەن ڤیددیوە نووسینە دەوراتە بەعام بۆ ئیش بەکاریە یەک شتی تریش کە زۆر مهمە لەم سەردەمە من زۆر جار باس یەکەم ئێستا زان سەردەم جارانان و سەردەم سەردەمی ئەولەمە ئێستا سەردەمی ئەی ئاە ئێستا تۆ باسی دیزینت کە دیزینەر ستا تۆ زانی بە ئەی ئای ئەتوانی دیزانی ئەوەی کە ئەدێ بۆت بکە تۆ ئەوە ئەزانی سی گەیشتۆتە کوێ کاتە سەردەمێکە ئەگەر لەم سەردەمە خۆتان زۆر ڕانێنن دەوراتی زۆر وەرنەگرن لەم خولانە زۆر بەشداری نەکەن دوا ئەکەون بۆ جیلێکمان هەیە بەڕێوەی من دڵنیام ئێوە زۆربەشتان ئەزان سە مناڵمان هەیە حە ساڵە بە ئینگلیزیکی باش قساکە مناڵمان هەیە حە ساڵە ئەتوانێ مۆبایل و بەخوا کۆمپیش باشی بەکاربێنێ سریکەم جیلەکە گەورە بن ئەیا بەلامانە و پێشیان ناگینەوە هەلی کار شانسی ئەومان کەمە بێ باشین شتێ بووی عەلەقە لەگەڵ یان نابڕین یەکەم پەرە بە توانای خۆمان بیت ئێستا تۆ لەم هاوینە لەم لەم کاتێ ئەکرێت دەوراتی زمان وەرگری یعنی ئینگلیزی وەرگری عربی وەرگری جاران ئۆنلاین نەبووە نیە ئێستا ئۆنلاین ئێستا دانیشی لە ماڵۆ هەر تااقەتنە و هەر خۆ نەویست پارەبەی خۆ بە یوتوب هەیە بۆ تۆزیە لەسەر ئەمە ئەڕوین یعنی ئێستا ئەگەر تۆ زمانێکی باش نەزانی خیبرەت زۆر نەبێ مەسان جاران بیرمە بەرنامی ئەکسڵ خەڵک زۆر داوایە کرد و بەکاراوە ئێستا تۆ پێویست ناکە بڕیتە دەرەوە بچتە دەورە بۆ نمونە هەر لە ماڵە لە یوتوب بەتوانی فێری بی یعنی ئێستا زۆر میمە کە تۆ بتانی پەرە بە توانای خۆبی چکە دوا ئەکەوی لەبری ئەم جلی کێت زۆر بە زیرەکی تۆ سەی مەکتتەبەکانکە بە ئینگلیزیە خوێنن دراسیان زۆر پێشکەوتووە ئێمە ئەگەر لەگەڵیان ینی منافەسان ناکرێت لەبەرەوە مهمە تا ئەتوان با لە خول و دەورەکان بەشدار بن ڕۆژەکە دووە مانجەکە چەندێکە و زمانی زۆر میمە چکە سەردەمیە زمان ئینگلیزی لاانێ بڵێن بۆ ئینگلیزی سیستەم و پرۆگرام هەمی بێ ئینگلیزی مەسم بەرنامی مایکرۆسۆفت بەسیتی نمونە هەم ئینگلیزی سیکە بە کوردی کە سیرکی ئەو تاموهینەی نییە لەبەرو زمان بۆ خۆی لە خۆیان زۆر زۆر میمە ئەنی مححاولە بکەن سیک ئێمە لە ڕۆژێکا چەند سعات مۆبایل بەکارین من نازان من خۆم دە سعات زیاتر بەکارێنم ینی ناکرێت تۆ ئەم مۆبایلە شتی لێەوە فێر نەبی ینی من هەموو جاالە مەگە ڕۆژیە کلمینگلیزی فێربین ساڵەکە چەنەکە ئەی ئەگەر دوو وانە جام و جاالە مەمە نیشانانی ئاخ زمان ڕۆژ و ساڵ و مانگ زۆر زۆرڕە ینی ئەکری ڕۆژانە وڵا یەک کلمە فێر بە ساڵەکە ڕۆژە تۆ سێ شتێ فێر بووی این سەردەمی ئەوەیە کە بەکارێنی مۆبایل بەڵێ بە ئیسرادی لێ بکەیت ئەو شوێنانی کە ئێمە بۆ هەلی کار عادەتەن ئەمانە ئێمە شێری ئەەکەین لەگەڵ ئەو کەسانی کە یەنە خولەکانمان ئەمە کۆمەڵی وبسایتە کە هەلی کاری تایە بۆ نمونە بە عام تایەتی پس ئەوەی ئەوێ کە بێت تۆ بە ئینگلیزی قسە بکەین تایەتی ئینگلیزی و عربی تایەتی بەس بۆ ڕێکخراوە هەیە تێکەڵاوە کۆمپانیای تە ئێمە ئیشەڵا ئەمە ئەگەر ڕسمی بگرن باشتر نەشی گرین کێشە نیە محاولاکەین پێ و پێیشتانێوانە پێیجی پێنجون محاولەکەین ئەمانە بکەینە پەیجەکەەوە

زۆر مهمە کە ئێوە معلوماتان لەسەر ئەم سایتانە بێ من نازانم ئەو پەیجی پێنجوین پێنجوین لێرنینستی ئایا ئیش بڵاو کاتەوە یان نایکاتەوە بەڵام ئەوش زۆر میمە کە ئەکرێت کە هەلێکی کارە بێ مەسەن لە پێنجوێنە ئەکرێ مەسەن کە شوێنەکە بێ کۆی کاتەوە بڵاوی کاتەوە باش ئێستا این باسی چاوپێکەوتن بێ حساب کە تۆ سیڤێکی باشە دروست کردووە تەقدیمی ئیشێکیشت کردووە بانگ دەکەن بۆ بۆ چاوپێکەوتن یعنی ئێوە ئەوە مەزان کە سیڤەکەت باش بوو چیتە چاوپێکردنەوە نەخێت سیڤێکی باشە دروست کرد بانیان کردی بۆم قابلە چکاکە بانگ دەکری هەر خونیت بۆ نموونە جارێ دە کەسن لە سەد کەس دە کەسیان هەڵبژاردووە کۆمەڵە تەکنیک و ئەتەکیەتی مقابلە هەیە پێویستە بیزانی چاوپێکەوتن سەیریکە چاوپێکەوتن وەکو ئیمتیحاناتە بۆ ئیمتحان ئێ خۆتان حازرەکەنەوە ها زۆر سعیەکەیت خەڵک خۆی زۆر هیلاکە چاوپێکەوتنی ژواە ئەبێ پێ چاوپێکردن خو زۆر زۆر حازرکەی مەسەن کۆمپانیای کۆمپانیای گروپی هەڵبجە ئەوە هاو بەدەمە تۆ ئەوان بانیان کردویت بۆ مقابەلە هەر ئەوە نییە بڕی بڵێ ناوەڵا تاو پێش ئەو پۆستەکە چییە ئەبێ لەسەر کۆمپانیەکە باشی بخوێنیتە بزانین کۆمپانیەکە چییەت لە کوێ ئیژەکە تەفاسیلی کامیل لەسەر کۆمپانیەکە کۆکیتە وەرەگری زۆر جا تۆش ئەوەی یانی تۆش حەقە و هەیە کە تەلەفۆنی بۆ کرێ بیرەکەی تۆ بزانین ئەو شوێنە بۆ من ئەبێیانە چکگە بچێ شوێنێک لەو شوێنە وەرنەگیری یان خووسێکی جەوەکەی لەگەڵ ئەویانە کە تۆ دوێ

وەنیە تا زۆر تەمرین بکەی باشتر ئەبی ئەها ئەوەی کە ماتۆڕی پێم زۆر جارەواڵم هاتوانە لەسەر دوو تای بەرزی کات ئەمە زۆر تەمرینی کردو لە کاتی مقابلشە ئەبێ زۆر زۆر خۆت حازرکەی یعنی ئەوەی کە زۆر زەڕێ منەمێت تۆز تەرکیز خەمەسەری کە شوێنەکە تەلەفۆنی بۆکە یەکسەر ئەوە نیە تاو فلان کەس چۆنی وەڵام من لێ وەرگیرام ئەڕۆم بۆ مقابلە ڕۆژی دووشەمە

بەڵێ ڕووبەڕوو بڵێ وڵی تێناکەم زووم ئەم بەسە ئۆنلاین دەست خۆش بەڵە بەڵێ وایە چیتر بەڵێ تەلەفۆن دەم خۆش دەستان خۆش بەعام بەعام ئەوەی کە زۆر باوە لای ئێمە کاتی کرۆنا بەس بە تەلەفۆن و زووم بوو

تەلەفون هەیە ڕوبەڕوو هەیە پانێڵ هەیە گروپە کۆمەڵی دانیشتون چوارم ئەوەیە لەسەر کارەوە لە ئەوروپایە چتە معملێک مەسنعەکە بانگ دەکەن مقابلت ئەکەن لەسەر ئیشەکە پرسیاری تەکنیکی لەکرێ ینی بە شێکی گشتی چوار جۆرمان هەیە وتمان پێش چاو پێکەوتن چێکی گروپی کۆمپانیەکانی هەڵبجا من لای پێویست ناکە نای شوێنە بێنم بۆ منە کۆمپانیایەک تەلەفۆنی بۆ کردی ئەڵێ فلانکە سۆشۆلیستایی ئەڵێ پێشەوە زۆر میمە پێشەوەی کە بڕۆی بزانی ئیشەکە چێ بیخوێنیتەوە من زەلامە بۆ تەقدیمی ئیشی کردووە کە چۆ بۆ کۆمپانیاکە لیان پرسیوە تۆ زانین بۆچی تەقدیمی کردووە ئەو نیێر لە ڕۆژەکە زۆر تەقدیمی کرد بیری چۆت و تێتی نەوەڵە ئەی باشە مواسەفاتەکان چیەکە نووسیمانە ئەوشی نەزانیوە لە برۆڵێ زۆر باشە پێشوی کە بڕۆی بیخوێنەرەوە بزانە داوای چی کردووە پۆستەکەش چییە و خاڵە بێزەکانی خۆت پێویستە وەکو وتمان لە سیڤیەکە بینوسی ئەڵێ کە ئەچی بۆ مقابلە زۆر باشە کە چویتە ئەوێ کۆپیەکە لە سیڤەکە پێ بێ قەڵم و دەفتەری تێبینی من نازم لەوانەیە بەسەن هەنێک کەسەوە نەکە بەس کە ئەچی بۆ مقابلە شتێکی زۆر ئەمە باڵین زۆر پرۆفشنناڵەکە دانیشی نوسخەی لە سیڤەکەت

کە تۆ چتە ژوورەوە بۆ مقابلەکە ئاڵێ سری ئەڵێ یەک دەرفەت هەیە بۆ دروستکردنی کاریگەری باش ئینگلیز ئەڵێ فێرست ئیمپرشن لە کاتی مقابلە وا باشە جلێکی ڕێک و پێک و معقولە بەرکەی بۆ کوڕان قات دەبەرکەن بۆ ئافرەت جلێکی معقولان جلی ڕسمیە من زۆر جالانی شندی و منازام چاکەت و شتە چییە کە ئەچیتە ژوورەوە هاتووە سەیریکە یاری شتێکی وا بوا باشە مەسان بۆ کوڕەکان مەسن زەردەخەنەیە کوکە تەوقەیەکەکەی هەڵە ڕووی دینی شوهاڵێ پێ بکەنە بە ڕووی براکەتە بە خێر بۆ دەنووسێ بەس تۆ بۆ ئیشکە ئەچی زەردەخەنی کشی بۆ بکە تەوقەیەکی لەگەڵەکەی پەیوەندی چاو زۆر نیمە ئا خۆمان کە قساکەین ئێستاگەر یەکێ قسە بۆکە ملا حەزەکە گەستی ناوچوی نەکەی ئەو قسەکە بۆ ناکە یاتر ئەی گۆڕە مۆزۆکە تااقەتی نامێنێ قسە بۆکە

کێتە دەرەوە بەخوا بیرم چووە لە یەکێ لە پرسیارەکان ئەمە ئیتر ئەم پرسیاری برێت و سیقەی بەخۆی نامێنێ پرسیارەکانی کەس بۆی جواب نارێتەوە بباشی بە ئامادەباشی و متمانەوە بە ینی بام متمانە و سیقەت بەخۆت بێکە ئەستن ژوورۆ مسەیتر بە قەدۆتان نەبیستەوە وڵا فلانکە زۆر مسەیتر بوو مسەیتریش لە چیەوە ئەبێت لەوە کە تۆ سعی باشە کردو خۆ حازر کرد بۆ ئیشەکە زۆر بە باشی حازری کۆمەڵێ شت هەیە وتمان مەسلی جلوبەرگ ئەتوان پێم بڵێن کە ئەچیتە ژوورەوە بۆ مقابلە مەسە من ئێستا ئێمە ژوورەوە ئەمە تاومن بانکران بۆ مقابلەکە بڕوا بکەن بەسیتین شت نقطەی لەسەر لەبری من خۆم لە پانێڵی مقابلە ئابووم بۆ نمونە کە ئەچیتە ژوورەوە لەسەر کورسیەکە دانیشی کۆمەڵە شت هەیە باشە بیکەی کۆمەڵ شتێ خراپە بیکە توانین پێم بڵێن ئەو شتانی کە باش نییە بیکەیت لە کاتی مقابلە چییە هەر شتێ بێ بیێ بە مێشکدانا پێم بڵێن جان دەم خۆش خۆ مەشغولکردن حساب کە تۆشتە ژورۆ دانیشی تو ئەو چوار کەسەش خۆیان حازر بۆ پرسیارە یەکەم بەڵێ موبایلی سام بکەی دەست خۆش بێ چیتر بەڵێ باشە باشە دەستخۆش زۆر باشە ئێستا ئاتۆ دەنگێکی نزم بوو دەنگی بڵین بەرزتر کەیتەوە لێستانە بۆ کاتی مقابلە چکە بەڵ بەڵە ڕاستەکەی زۆر ڕاستە ڕاستەکەی دەست خۆش کۆمەڵێ شت هەیە با من بەین بۆتان بکەم تخوا ئەو کورسە دەم خۆشکێ بووتی باڵە بڵ شاز دانیشتەکە زۆر دەوێت ئێستا جاسی ئەمە لەوانەیە بڵێن ئەم شتانە مهم نییە لە ڕاستی ئەم شتانە بە شێوەی لە شێوەکانی مەلەبری سیقەی خۆ لە دەستەی ئێستا کەوا دانیشی مەسەن ئەوەی کە زۆر باش نییە بیکەی بۆ نمونە هایستا گەریی ئاوا بکە ئێمە تەمسیلێکمانە توانین بیکەین ئەشتوانین نەیکەین مەسەلەن ئەوە بزانم جەماعات ئەگەر حاضر بن ئێستا کاوە دانیشی بەرامبەرێکی هەن سەمە دیارە من ها قەلقما دەست شما لێ کردووە ئاوا ئەمە کورسیەکەم لەو کورسی هینەکانە چەند سیکەم ئاواکەم ئەمە نیشانی خراپن ئەمە واو لێکە ئاین تۆ سیقەت بەخۆ نەما تۆسی ئاواکەی چە دەستە ئاوا لەجا قاچە ها قاچ لەرزین ئاینسان کە قەلقە بێ قاچی والێکە ئەمانە مەکە ئەمە بیکی خۆ کابرا ناڵێ بۆ قاسە لەرزێ بەس تۆ وردە وردە کۆنتترۆلی خۆ لە دەستی ناتەنی جوای پرسیارەکان بیتەوە ئاواکەی تو یان کابرا قسە لەگەڵەکە تۆ قسە مەگەگە منە ئەمە نیشانەیە کە تۆ سیخە بەخۆنما تۆ لە مقابلەکە دەرچووی یان دەستی یاوە لێکردوم لە بانی واکەم ئەم دەستە ئەمەها هەر لە ڕووی علم نفسەوەڵە کە چیتە شوێنێ بۆی زۆر مسەیتر بێڵێ ئاوا دانیشە بابی خینەسەری بزین ئەو خاڵانی کە باشن کامن ئەوی کە خراپە کامێت لاربوونەوە بۆ ئەمەی کە خراپە ئەمەی کە باش نییە دیکەی وەک وتمان ئەم ئەمە ئەمە هیچ پێویست ناکە بەو شێوێ دانیشی یاریکردن بە دەست و قاچ جوڵاندن ئەمە نیشانەیە تۆ شڵەژاو یان بێزاری نەبوونی پەیوەندی چاوەها سێکی سەی چایک ئەو کەسە ناکی پرسیارەکە لێکە لاربوونەوە بۆ دواوە ئەو نیشانەیە کە تۆ مرتاح نیت ئەوەی کە باشە بکری ئەمە هەر لە ژیانی ڕۆژانەشمان دوان قسە بۆ یەکێکن هیچ ئەوەی ترەیە کە بووی بسەلمێنێت کە جوان گوێی لێگرێ ئا تۆزی ئاوای لێگا تۆزی ینی ها من بە پەرۆشم زەردەخەنێکی دۆستانە و ئارام نەک بڵین زۆر زۆر سەر لە قاندنایکی قسە بۆ یەکەکان دوێنێ کتێبەکەم خوندەڵە سێجار سەر ئاوالێکە ئەم نەی نووسیوە بەڵام کەیکی قسەت بۆکە ها ئەمەی سەلمێنێک کە تۆ لەگەڵ ییت بەڵێ من کۆنتۆڵی خۆم لە دەست نام نەتوام جای پرسیارکان بەمەوە من موسەیترم بەڵێ من لەگەڵتان تر ئەو کەسەش زانین چۆن پرسیاری لێکە پەیوەندی چاوتمانەوە زۆرمیمە کە تەرکیزکەیت و سی ناوچاکەی نەک مۆڕی لێ بکەیت چاو زەقیتەوە نە پەیوەندێکی چاوی ئەتیادی چکا بیرتان نەکرێتەوە لەم قابلەکە چاو بڵێ وڵات وان پێوتین پەیوەندێکی چاوی ئەتیادی جاسی کۆمەڵی پرسیار هەیە باوە ئەمە پرسیارە ئەوەی کە مقابلی کرد بێ ئیتر لاان شوێن بۆ شوێنە گۆڕێ بەس بە شوێکی ئام کۆمەڵە پرسیار هەیە باوە کە شتە ژرۆ دانیشتی ئەمە لەسەر کورسیەکەیت باڵین بە مەزبوتی دانیشتی پرسیار یەکەم لێکن ئەڵێ باسی خۆتم بۆ بکە نازانمەی مقابلی کردووە یەکەم پرسیار ئەتوان پێم بڵێن چی بووە کێ مقابلی کرد بەڵێ

یەک یان یەکێ لە پرسیارەکان بەڵە بەڵە بەڵە. بەڵێ بەڵێ زۆر باشە دەست خۆش بێ ئەمە بەڵەوەی یەکێک لە پرسیارم پرسیارە باوەکانەوەی کە هەر باوە ئامە ئەمە بەبێ ئەم پرسیارانە نایتە دەرەوە ئەمە وکوە تۆ هاکی کۆمپانیاکە و کردی بلێن پرسیانە بە یەکەمەڵە باسی خۆتم بۆ بکە کەوڵێ باسی خۆ تۆ نای باسی خۆتی بکی بەڵێ ناوی خۆت کۆمەڵێ معلومان لەسەر خۆت سریکاڵێ چی بەها گەنیتە و کۆمپانیا مەسن تۆ کۆمپانی کشتتوکاڵێ باسی خۆتی بۆکی بەزەوێ باسی و خیبرانە بکەی کە ڕەتی بەم کۆمپانیا هەیە ساحبی ئیشەکە یەکسەر بڵێ ئەم کەسە ئەم ئەوەی کەم نەمەوێ ئەین بڕابکەن لە پرسیار یەکەم تۆ توانی وای لە بکەی سرنجی ساحبکارەکە بۆ خۆڕاکێشی کاڵێ باسی خۆت بکە

شتێ بڵێی کە خزمەتی و ئیشە بکە بۆ زراعی تەقدیمت کردووە ئەو شتانە باسکەی کە ڕەتی بە ئیشی زرعاتەوە هەیە ڕەتی بەو ئیشەوە هەیە تەقدیمە بۆ کردووە خاڵی بەهێزە چیە پرسیاری دووەم ئەتوانین یەک دێکی یەک دوونە خاڵی بێزی خۆتانم پێ بڵێن خاڵی هەمومان هەمانە هەمومان شتمان هەیە بڵێ درەنگ توڕە بنە و زۆر باشە دەست خۆش چیتر زۆر جدیت دەست خۆش دیارە بەڵێ بڕا بە خۆبوون دەست خۆش چیتر هەمووی هەیەی گری ئەوەی کە ناڵێ گرنگە مەبەسەوە نیە نیەتی بەس دا لە ئێستا ڕووی ناهێت گەڵە فەرمی بەڵێ ئامادە بوون بڵێ دەست خۆش بەڵێ لە کاتی خۆیان ئامادەبی دەست خۆش بێت زۆر بە ئەمەی هەمووی وتان هەمووی خاڵی بێزە بەڵام بڵێ دەستەکانی خۆش بێ بە سەیریکە ئەمی وتان هەمووی وایە خاڵی بێزی خۆتانە لێرە ئەڵێ تەرچیز لە خاڵە بێزەکان کەر کە پەیوەندیان بە کارەکەەوە هەیە تۆ گرت

خاڵی بەهێزەکان ئەوانە بڵێ کە خزمەت بەو ئەکات تۆ بتێو نەتێ ئێمە ئیش بۆ کۆمپانیاکەکەین ساحب کۆمپانیا ئەو ئێوێ سوودی سوودی پێ بگەر کەواتە خاڵە بێزەکان ئەوە خاڵی لاوازە توان خاڵی لاوازی خۆتانم پێ بڵێن هەرچان خەڵک نایڵێ بەس ئێوە پێم بڵێن ئەڵێ نایڵێم بەس خۆ هەر داوای لێ ئەکاکە بیڵێیت ناکرێ بڵێ نیمە چکا لێرە ئاڵە قەت مەڵێ نیمە بەڵێ لادان یاری مەبەست چۆنە درەنگ کەوتن ئەی تۆ درەنگکەی باش دەست خۆش چیتر سریکە کۆمەڵی خاڵ هەیە ناکرێ بڵێ نیمە من خۆم لە چەند مقابلەکە تومە نیمە ناکرێ بڵێ نیمە ئێستا من مەسەن هی خۆمتان پێڵم خەڵک زۆر ناڵێ مەسە من شوێن بە درەنگە ناسمەوە ئێستا بۆ نمونە تا چەند جاری بێن بۆێر ئەنجازام ئێرە لە کوێ ئەیتر هەر شەوانێ بە یەک جار ئاوەتان بیستوەڵە فلانکەس وڵا بە جارێک ئەچیتەوە نفسی شوێن بەڵام لێرە من هەموو جارە شتێگەڵم کۆمەڵە خاڵی لاوازەیەکو خاڵی بەهێزیش دەرەکەون ئەتوانین لەم قابلای بڵێ مەسەن خاڵی لاواز دەتوانین بڵێ مەسەن من زۆر خەم خۆرم بۆ هاوڕێکانم مەسەن زۆر جار ئیشی خۆم ئیهمال ئەەکەم لەبەر خاتی ئەوان تۆ سێریم خاڵەکە ئەمە هەم لاوە زۆم بێزە لاوازەکەی ئەوێت تۆ ئیشەکەی خۆ دیهماکرۆ بێزەکەی ئەوێت تۆ بە تیمەتوانی ئیشکی یارمەتی هاوڕەکان دەی ئەکرێ خاڵی لاوازەکان بەو شوێ بێ من لە شوێنێ وتم زۆر پرسیاری دیتەیڵەکەم ئەمە زۆر جار خاوەنکار بەمە ئیسعاجێ بە زۆر جایش بیرەوە کاتەوەم کەس کە زۆر پرسیارەکە دیار ئێوە شت فێر بێ ینی کۆمەڵی خاڵ هەیە من پێڵم لاوازی بەهێز ناکرێ بڵێ نیمە چونکە ئەم پرسیانە سەد لە سەد جۆکەرن بەردەوام پرسیارانە ئەکەن چی دەرباری کۆمپانیەکەمان زانانی ها باسیەوەمان کرد پێویستە لێکۆڵنیوی تاوابکەی لەسەر و کۆمپانیا من هەموو جارەوە نمونەیەڵم برادەکەم تەقدیمی شێکی کرد پێم وتن بیخوێنەرەوە لەسەری بخوێنە چی زەرەکەی سوێنی خوارد منەزەمە بووتی کە چوون پرسیاریان کرد لەسەر منەزەمەکە وتی دوو دوشتی بەسیدی پرسیوتی من زۆرم خوێن بۆ زۆرم شت پێوت وتی داینچانە فریقی بووی کە بەریتانی وتی هەستا چەپڵی بۆ لام نەنگی زۆریان پێخۆش بوو کە من معلوماتم هەیە زۆر زۆر میمە تۆ بیان بەرچاخۆ تۆ کۆمپانیاکە دێ پرسیار لێ چێگەکەڵی چیە زانی زۆر خۆشە کە معلوماتێ بێ ئەمە نیشانەیە کە ئەو کەسە بە پەرۆشە ئەو کەسە خوێندوێتیەوە لەسەری ئەو کەسە حەزی لە ئیشەکەیە

تۆ مەسەن تۆ جوابم بەرەوە تەقدیمی شێ کردواڵی بۆچی یەکێک لە ئێوە باشە بەڵێ زۆر باشە بۆچی تەقدیمێم ئیشت کردووە زۆرجار ئەکرێ مەسن تۆ کە تەقدیمی شیەکەیت بۆ تەقدیمت کردووە خیبرێت خۆ لەو ئیشە هەبووە نیە ئەڵی لەبری لەو ئیشە من خێبری چەند ساڵم هەیە و زۆر شارەزام ئەتوان مەسەرن کۆمپانیاکەی تۆ شەریکەکەی تۆ گەورەتر کەم لەبری من ماوەیەکی زۆر لەو شوێنە ئیشم کردو یعنی لەبەر ئەوە تەقدیمت کردووان ئەم پرسیارە پرسایکی بەسە بە جوابانەوەکەی زۆر جا خەڵک و جوابە نایەتەوە بۆ تەقدیمت کردووە ناکرێ بڵی لەبەر پارە خۆی هەممان لەبەر پارەیشەکەی لەبەر چی لەبری تۆ ئیشت کردووە ئیشێکی زۆر لەو بوارە کردو لە کۆمپانیا یەک و دووسێ و چوار و پێنج بۆ چێ بێت تۆ دامەزرێنین بۆچێ بێت تۆ دابمەزێنین ئەویش باسی خاڵاڵە ئەرێنیەکان باسکە و گرنگی کۆمپانیاکە لە برێم کۆمپانیا زۆر ئەوەیە خزمەتەکەم نەتوام شتی لەوە فێربم بۆیە حەزەکەم دامەزێن بۆچی کارەکەی پێشوت بە جێهێشت قەت مەڵێ لەبەر قسەیان قەت پێ مەڵێ چکە لێراڵە قەت قسەیان پێ مەڵێ لەبەر چی بەجێم هێشتۆ مەسەەن نەگونجاوە بۆم یان ئێستا کاتی ئەوەیە کە من پەرە بە توانای خۆم بم لە کۆمپانیەکی گەورەتر ئیشکەم شتی زیاتر فێر ببم بۆچی ئەدێواز لە کارکە بینی نفسی جوابی تۆ هیچ پرسیارەکە دێ بۆ ئێمە ئەم پرسیارە زانکی بیرتانەکەێت کاسنە مقابلە سە ئەوەی مقابلی کردبێ لەوانی زۆرەوە نەبێت قەت مەڵێ پرسیارم نییە نەوەڵا هیچم نییە بۆیەوە دەست خۆش هەر یەک دوو پرسیار حازرکە زۆر تەبی ئە مەسن کەی دەست پێ بکەم ئەمە لە چەند شوێن کۆمپانیا فرعتانەیە کۆمپانیەکە گەورەتر ئەبێ گەورەتر نابێت ئەم پێی خۆشە کە تۆ پرسیاری لێ بکەیت وتمان چۆن مامەڵە لەگەڵ کۆمنتا لەگەڵ سترێسا لەگەڵ ڕخنیاکی ئەو پرسیارانت لەکە پرسیارە جۆکەرن چۆن مامەڵی لەگەڵەکەی تۆش باسیاکە کە لە تیما ئیشم کرد طبعاان ڕخنە و کۆمێن دەرەبێ بە شوێکی پرۆفشنناڵان دانیشم مەسەن

ئەو دەستکەوتانە بڵێ کە ڕەتی بە کۆمپانیاکەوەیە تۆ زانی ئەو پێی خۆشە زۆر جارێمە لە ژیانە کە قساکەین ئەها قسە بۆی چێەکەی حەزەکەی پێی خۆشە باسی ئەو شتاکەی کە و پێی خۆشە مەسەلی مقابل و ئیشیش ئەبێ شتانە بڵی کە ساحبی ئیشەکە پێی خۆشە پرسیارێکی ترەکرێت لە پێ سای داهاتوە خۆت چۆنە بینی تۆ وەکووتمان ئەو جوابی کەی تۆ مەڵێ وەڵام منە بم بە مدیری ئەم بەشنە

کەسە ئیشی کرد بێ ئەزانی موچەکەی چەنە هەر نەوزانی ئەکەی ڕێنجێ بڵێ ئەڵی لە بینی ئەوەنە بۆ ئەوەنە من چاوەڕێ ئەەکەم موچەی من ئەوەنە بێت قەت مەڵێ نازان چونکە کەوتە هەرچەنەی بەزیا بێ ئەمە هینی خۆت کەمەکەیتەوە من هەموو جارە نمونەی ئەم شەریکەی ئەپڵ و نازام ئەوە ئەڵم ئەپڵ مۆبایلەگە بە شانزە ڕقە لە ڕاستە لانێ بای سێوەڕقە بێ بەس ئەم خۆی قیمەتی یاوەتێ تۆش لەوە ئەگەر بڵی وەڵا هەرچەنەی من جارێ لەم قابلە کوڕێک وتی هە ڕێک بۆ نە سە چەنیان خوانەی بڕی ناکری ئەین تۆ ئەو کەسە چۆن وەرەگری هەرچەنەی خوانەی بڕی زۆر باشە پارە بڵی ناشکێ زۆر زۆر بڵی تۆ کە لێ کۆڵنیەوەت کرد ئەزانیشکە ئا خوان مسبەخەن پارەکان داناوە بۆ پۆستە ئێ تقریبا ئێمە تاوین بەس یەک شتیکەش ئەمە ئەو ئەم تەکنیکانە ئەمە وەکو چی وایە ئەڵێ ئەڵێ کە ئەچیتە مەقابلەکەەوە بتوان ئەڵێ هوەری قسە جێرانەوە بت بزانین چۆن قسە ئەجوری تۆ من زۆر جار باسی ئەوەکەم کابرا گوتی وتی خەڵکی یەکێ لە شارەکان نوکتە زۆر خۆشە جێرنەوە هی فلان شار نایزانە ئەمە هوەرە هوەر ئەبێ شارەزابی لە هوەری قسە جێرانەوە چکات تۆ لە کاتی مقابلەکە پرسیارە لەکرێ بزانی چۆن بۆ ئەها کە قەت ئەتیە کرد کە بە شێوەی لە شێوەکان دەرچووی لە ڕیتمەکە نایەتەوە لە بەرو بزانین چۆن قسەکەی هونەری هونەری گێڕانەوە کتێبی شەی لەسەری چۆن توانین شت گێڕیتەوە ئەوە زۆر میمە ئەمە تەبان ئەزان بەسەر بیرتانە خەمەوە دڵنیام خۆهمی زانێ لە کاتی چاوپێکەوتن مەسە هەنێ وشەیە بەکای نێنی پرسیالێکە تۆ ئەکەی بەتەمای ئەمی شاکی شابڵی ئم ئا وڵی ئەزانی چۆنە نا لەبری هەندێک پرسیار پێسی بە بەڵێ و نەخێرە هەر لە ژیانی ڕۆژانشمان هەر زۆر ناخۆشە خەڵک بەو شێوەیە قسە بکە یان پرسیارێک لێکە وڵات وڵی پێم وایە پێم وایە نابێت ئەو کۆمەڵێک پرسیاری لێکە هەمووی خاڵی لەسرە لەسەر پێم وایە دەرەجەت ناتێ پێ دەچێت ئەمانە جواب نین ئەمە دەگەڵی خۆدزیینەوەی لە پرسیارەکان بکرێ بە شێوەیەکی ئەها پرۆفشنناڵانە بەڵێ و نەخێر تەفاسیلی ویست تەفاسیل بە وەڵامی زۆر دووری درێژیش مێنەوە ئەنی کارە پرسیارەکە پێویست ناکات چکە زۆر جار زۆر دوور درێژ و سەیتەری بەسرە ناکەی هەر پرسیاکیش باشی جۆ لێ نەگرت ئەتوانی پێ بڵێ بۆم دووبارەکەرەوە دەستان خۆش لێمە لێرە تاو بووین زۆر سپاس.